דאס דארף איך ענק אלע זאגן, ווייל אויב עטס טרעפטס א שידוך, זאלסטו נישט טון די די טעות וואס מענטשן מאכן, ער טרעפט א שידוך, וואס בתוך כדי דיבור, ער האט קוים געטראפן די כלה האט ער שוין פארציילט זיין גאנצע עבר, די גאנצע עבר האט ער פארציילט, א מענטש דארף זיין זייער נאריש צו פארציילן פאר א צווייטן זיין עבר, זיין פעסט. זיין פארגאנגענהייט, דו ווייסט, איך האב געטון דאס, און דעמאלטס האב איך געטון די עבירות, און דעמאלטס בין איך אראפגעפאלן אין דעם, און איך, ממש איך וויל מיך נעמען דאס לעבן. זי לויפט אוועק פון דיך. א מענטש מיינט, איך, איך האב באקומען אביסל ליבשאפט, איינער וועט אביסל פארשטיין, לאז מיך אים פארציילן אלץ וואס גייט אריבער אויף מיר. ליבע לפעמים לא גליא. וואס איז אריבערגעגאנגען אויף מיר, דאס גייט נישט ארויס פון דא. איי, אז ס'וועט בלייבן דא שטעכן. איך כאפ א הארץ אטאק חס ושלום, איך קען נישט האלטן אין זיך, איך וועל עס אויסגיסן צום אייבערשטן, נישט גוט מענטשן, ס'איז א טעות פון בחורים, אפילו פון בחורים, ער טרעפט עפעס א אינגערמאן און ער גייט מיט אים לערנען חיים, גייט מיט אים, גייט אים באגלייטן, איך ווייס ער גייט זיין זיין שעדאו, און ער גייט זיין זיין זיין, אדער צוויי בחורים טרעפן זיך אין ישיבה, ווייסט ער קליקט, פוילע בחורים, זיי, איינער הייבט אן פארציילן אלעס ער איז אריבער געגאנגען. איינער הייבט אן טראכטן וואס דארף איך האבן, וואס דארף איך האבן אזא קראנקע בעט דא פאר א חבר, איך מיין איך בין זיכער עפעס א, אוי אוי איך האב אזא רחמנות און איך פיל אזוי בעד פאר דיך און איך פיל אזוי שלעכט פאר דיך, מענטש האט נישט ליב א רחמנות, מענטש האט ליב צו זיין א חבר מיט א געלונגענע מענטש, די שכל וואס וועסט הנאה האבן פון דעם אין לעבן, הערסט? אן מענטש האט ליב א מענטש וואס איז סוקסעספול. מצליח, דער רבי זאגט ספר המידות, תתחבר למצליח ותצליח, דריי דיך לעבן א מוצלח'דיגער מענטש וועסטו אויך האבן הצלחה, אבער ס'דרוקט מיר, וועסטו זוכן אן ערליכע איד, אויך נישט, גיי צום אייבערשטן, אבער אז דו פילסט דו קענסט דאך נישט רעדן צום אייבערשטן, זוך א. א חבר וואס וועט דיך צוברענגען צום אייבערשטן, אבער סתם חברים שמועסן, דו ווייסט איך האב די פראבלעם און איך האב די פראבלעם, און בפרט אז מען גייט צו א שידוך דארף מען נישט פארציילן קיין קיין פריוואטע דורכפעלער, דאס איז פשט אין די משנה, כל המרבה שיחה עם אשתו, ווער ס'איז פארמערט צו שמועסן מיט א פרוי, באשתו אמרי, שטעלט זיך א מורא'דיגע קשיא, מיט וועם זאל איך שמועסן, מיט דיר? איך האב חתונה געהאט מאטי. איך, מיט וועם זאל איך שמועסן? נישט מיין ווייב? וואס הייסט מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט רעדן מיט א ווייב? כל המרבה שיחה עם אשתו העט האבן גיהנום. וואס איז פשט? מיט וועם זאל איך רעדן? מיט דיר זאל איך רעדן? האט די אייבערשטער מיר געהאלפן כ'האב חתונה געהאט. נחמן, האט די אייבערשטער געהאלפן האסט חתונה געהאט, מיט וועם וועסטו רעדן? און זיצן אין בית מדרש ביינאכט און און קלעצן די צייט, נו וואס וויל, איך קום ניט, כ'האב דאך א משנה, כל המרבה שיחו עם אשתו גורם רע לעצמו, וואס איז פשט? וואס איז פשט? מהרש האט אלץ געזאגט די פשט, ס'איז א פשט אין ברטנורא, די צווייטע פשט אין ברטנורא. פארצייל נישט קיין כישלונות, פארצייל נישט קיין דורכפעלער, פארצייל נישט קיין מיסטעיקס, פארצייל נישט קיין בזיונות דו האסט געהאט, ווייל דאס וועט דיך אראפקלאפן, מען איז נאר אראפגעקלאפט און ס'איז נישט ס'איז נישט קיין ס'איז נישט כדאי צו רעדן. ווען וועל איך עס רעדן, וועל איך עס אויסרעדן צום אייבערשטן. איז ווי מער א מענטש חזר'ט מיט אים, ער לעבט מיט אמונה יוסי, ער נעמט אריין דעם אייבערשטן מיט זיך, ווערט ער נישט צעפאלן, ווערט ער א אויפגעבויטע מענטש, ער באקומט א מורא'דיגע. זיכערקייט ווערט א מענטש פאר זיך, ער שטייט אויף די אייגענע פיס, ווייל ער ווייסט יעדע זאך וואס איך דארף, איך האב א אדרעס וואו צו גיין.